Uh, helo i wylwyr lesh, uh, Llici dwi a dwi yma efo Mari Gwenllian, eich bod chi'n abod i fel Mari Hiwti, fel dwi wedi clywed pobl yn cyfeirio ati. Um, a testyn heddiw ydy fat shaming. Dwi wedi bod yn chwilio am derm Cymraeg um, i fat shaming, a dwi'n wedi dod o hyd i un, ond uh, fat shaming i bobl sy'n yn gwybod ydy um, rhywun sy'n gwneud i rhywun arall deimlo yn um, anifir am eu pwysau nhw os dyn nhw'n sy'n bynnag siap ydyn nhw. A da ni yma i um, siarad am y mater a beth sy'n angen cael ei uh, newid. Felly, uh, helo, Mari, diolch am ymuno fo fi yn y tywydd Y tywydd poeth 'na. Yym be' ydi dy ffin- ydi dy ddiffiniad di o fat shaming?
Wel ie j- basically jyst be' ti newydd ddeud fi'n meddwl jyst rhywun sy'n yym neud i rhywun arall dimlo yn anghyfforddus am unai maint nhw neu pwyse nhw neu jyst sut ma' nw'n edrych in general i fi. Like, yeah, it's better to bully, Ac- you know? Be sy'n anifir hefyd ydy bod chdi'n gallu dderbyn, dderbyn o gan unrhyw un fyd yn da. Dwi wedi derbyn, um, wel dwi wedi siarad efo ffrindiau lle sydd wedi bod yn upset achos bod aelodau teulu wedi gwneud o, a dim ond ffordd cas gan lot o bobl. Um, ond dwi'n meddwl bod uh, y broblem efo fo'n aml iawn ydy bod pobl ddim wastad yn sylweddoli beth, be mae'r eiriau yna sy'n cael eu defnyddio yn i olygu berson arall, neu weithiau mae rhai pobl, dwi'n meddwl, yn neud o i frifo rhywun arall, a rhai pobl ddim, ond ddim yn sylweddoli be maen nhw 'di ddeud i ryw raddau, os 'di hynna'n gwneud synnwyr. 'Sa chdi'n... Ie.
Ie. Bydde fi'n gweud ie bod e'n yn fwy amal na dim yn yn yn pobol sy ddim yn sylweddoli be' ma' nw'n neud fel ti'n gweud fi'n me'wl bo' pobol jyst fi'n me'wl bod yym mewn rhai yym sefyllfaodd ma' ma' fe i gyd yn dod lawr g- ma'n dod lawr yr trên yym a ma' nw jyst n- ailadrodd be' m- be' ma' nw 'di ca'l 'u magu neu be' ma' nw be' ma' rhywun 'di gweud wrthon nw yym so ma' nw jyst di- yn fel, sa'n angen gweud brainwashed, ond maen nhw'n meddwl taw na beth sy'n iawn ac yn normal. A fi'n meddwl, hyd yn oed gwaith, yn lot o sefyllfaoedd, mae pobl actually meddwl bod nhw'n gwneud ffafr gyda rhywun wrth weithio nhw, tod, o, oh, tod, falle dyna ti fata'n fwy iachus a wneud i golli pwysau. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud rhywbeth rili neis a suggesto bod nhw'n e- dylen nhw edrych ar ôl 'u hunain yn yn well. Yym sy'n sy'n bron yn waeth na'r pobol sy'n neud e ar bwrpas to be honest. Ie.
Ma' ma' hynna'n hollol wir ac i'r i'r pobol sy'n neud o ar bwrpas i frifo rhywun pan bo' chdi'n meddwl bo' y pobol yna'n 'i neud o ydyn nhw yn ansicir eu hunan neu ydyn nhw isio mynd allan i frifo rhywun? Neu'r ddau? Probably, bach, probably bach o'r ddau, ond fi, fi wastad yn meddwl, mae ma, ma rheswm tu ôl pob peth, tod, mae rheswm tu ôl, wel, rhan fwy o pethau negatif, anyway. Um, mae fe'n, ie, yeah, rhyw, rhyw fath o insecurity, bydde fi'n gweud, um, sy'n gyda'r person na, neu fel fi'n gweud, falle bod e'n rhywun a sydd wedi gweud yr holl stwff ma wrthyn nhw, ond bod nhw yn sylweddoli bod e'n brifo, so maen nhw'n defnyddio hwnna fel rhywbeth i brifo rhywun arall am pa bynnag reswm. So, chip on your shoulder, fel sa'n sa gwybod be yw'r rheswm, fel fi ddim cwyd yn deall e, so, so I couldn't tell you. Ond o ran, dwi'n sicr yn teimlo bod o yn, yn codi mwy ar y cyfryngau cymdeithasol. Um, dwi'n mwyn gwybod os dio yn sgil um, yy defnydd photoshop postio a bo' pobol eryll ddim yn ddefnyddio fo dwi'm yn gwbo os yym photoshop 'dan ni'n weld yn am- ond ddim yn weld ar yr un pryd fel magazines a models a selebs sy'n ca'l photoshop ynnyn nw yym wyt ti... Pam wyt ti'n meddwl bod o ar y cyfrynga fwy os ti'n meddwl bod o ar y cyfrynga fwy y- y- ydi am y rhesyma' yna bo' ni bod y bod y y byd y fwy agored ella ar y cyfryngau bod ni'n gweld mwy o bethau trwy'r cyfryngau ella? Um, fi, fi, fi yn meddwl bod e'n rili dibynnu um, pwy ti'n dilyn. Fi wastad yn sôn am hwn ar, ar Instagram fi, bod ti angen ffiltro mas pwy ti'n dilyn a dilyn um, accounts a pobl sy'n neud ti deimlo'n dda am dy hun. Um, so, Yn y sens na fi ddim yn gweld lot ohono fe, ond pryd fi yn gweld e yw yym pan ma' yr account yna, yr yr account sy'n eitha positif, body positif a yym yn hybu hyder corfforol, ma' pobl yn hoff- yn rili hoffi commento arnyn nhw, yn galw nhw'n pethe rili pathetic fel whale neu be' bynnag, yym sy'n me'l- which fi'n me'l sy'n eitha ironic rili achos maen nhw'n comment, gadael comments ar um, posts pobl sy'n lleia tebygol o o'r comments i gael effaith arno. So fi'n gweld loads o bobl yn rhannu stuff fel la yn bod fel you've said this to the wrong person, well it doesn't affect me at all, fel fi ddim yn cymryd stuff fel hyn mlaen. Um, so ie, yeah, fi yn meddwl bod e'n dibynnu pwy ti'n dilyn. Um, A fi a- achos obviously fi'n fi'n neud hwnna i fy hun fi'n dilyn yym accounts rili positif yym so fi ddim yn fi by- ddim yn gweld lot ohono fe os fi'n hollol onest. Ie. A am gyngor da i bobol 'fyd sy'n gwylio bo' nw'n teimlo bo' nw'n gweld o'n amal yym ar pethau celebs neu ar yy ffrindiau neu be' bynnag bo' chi'n bo' chi wir yn meddwl hefyd pwy sydd yn rhoi y sylwadau 'na yn amal iawn... Hmm. ...dydi'r pobol yna 'u hunan ella ddim ella bo' nhw yn chydig yy bo' rhagrith bo' hypo- bo' nhw'n chydig o hypocrites 'lly yym a d- d- dwi me'wl b- yy be' sy'n beryglus iawn am y cyfrynga hefyd ydi y syniad 'na o ddim yn gwbod pwy sydd yn neud o weithia' ma' 'na ddigon o bobol sydd yn mynd i greu cyfrifon i allu dilyn pobol a gneud petha fel 'na a dyna sy'n beryg ydi dy- dwyt ti'm yn ddeud o i wyneb y person ma' pobol yn teimlo fatha fo gynnon nhw yym fwy o hawl bron i neud o ar y cyfrynga' achos fydd neb yn gallu 'u gweld nhw fy' 'na neb yn gallu yym ella ymateb iddyn nhw a fy' 'na... Do's na'm cost iddo fo bron fatha bod y cyfrynga' bron yn agored i dderbyn unrhyw fath o gamdriniaeth fel 'a bron sy'n gneud o reit yym reit beryglus dwi'n meddwl. Ag o ran ffeithia' nesh i gasglu yym ma' oedd ma' 'na sawl astudiaeth sy' 'di ca'l 'i wneud o ran be' 'di sgil-effeithia yym fat shaming a cyw- yy cywilyddeo rhywun am eu pwysa nhw ac oedd un astudiaeth yn danos i bobl oedd ddim yn cael ei ystyried yn ordew neu ddim 'di cael eu diagnosio'n ordew oeddan nhw 2.7 gwaith mwy tebygol o ennill pwysa yn y blynyddoedd yy wedyn oedd yn dilyn neu i- yn t- dod yn cael eu diagnosio yn ordeb bryd hynny yym oedd pobl oedd wedi cael eu diagnosio'n ordeb mewn un astudiaeth yn 3.2 gwaith mwy tebygol i aros yn ordeb yn di- yn sgil yy fat shaming ag o ran iselder oedd un astudiaeth yn danos bod pobl sy'n derbyn y camdriniaeth ma'n 2.7 gwaith mwy tebygol o ddiodda o iselder a mae iselder yn effaith cyffredin iawn o hyn. Um, ag yn yr astudiaethau yma doedden nhw'n yn siarad rhy lawer am bobl yn diodda o anorexia neu bulimia um, oherwydd mai bita mwy ydy'r effaith mwya' cyffredin dwi'n meddwl achos pan 'dan ni'n derbyn y camdriniaeth 'na ma'r yym hormon cortisol 'ma fatha yym hormon stress rili yn ca'l ei ryddhau yn y corff mwy a mae o'n codi awydd bwyd a 'dan ni'n bita fela dyna 'di'r broses yym biolegol tu ôl iddo fo. Um, ond, dyma, ond dwi wedi clywed straeon o bobl yn diodda o anorecsia bulimia yn sgil hyn, um, ac yn aml iawn does na neb wir angen ti, wel, does na neb o gwbl angen teimlo'r ffordd ma nhw am eu cyrff nhw. Ond dwi ti'n meddwl yn dilyn y ffeithiau yna bod pobl yn ymwybodol o beth di sgil o ffeithiau fat shaming? Yym
fi'n me'wl fel rhan fwya pethe fi'n me'wl bod rhai pobol yn rhai pobol ddim. Probably yn eitha tebyg i yym yr un peth a bod rhai pobol yn sylwi bo' nw'n neud e a rhai pobol ddim. Yym so bydd rhai pobol yn neud e ar bwrpas yn gwbo bod yr effeithie 'na yym t'o' hwnna yw'r effaith ma' myn' i ga'l. Yym. Ie, fi, ie, fi'n meddwl bod e jyst yn dibynnu ar, ar y person a, a, a pam bod nhw'n neud e. Um, achos, ie, yeah, sa'n lli dychmygu bod rhan fwy o pobl sy'n neud e ar bwrpas, uh, y math o bobl sy'n mynd i fod yn edrych lan um, a ymchwilio um, beth yw'r effeithiau a sut mae fe yn mynd i yeah, effeithio rhywun arall, basically.
yn dilyn hynny, beth ti'n feddwl sy'n angen cael ei wneud i wella hynny neu i godi ymwybyddiaeth yn yr ystyr ydy o'n rhywbeth sy'n angen digwydd mewn addysg a sy'n cael ei ddysgu i blant, ydy o'n rhywbeth sy'n angen digwydd ar y cyfryngau, bod yna fwy o ffeithiau fel y rhai o'i geni wan yn cael ei rhoi allan um, neu ydi be' ti be' ti feddwl sy angen ca'l ei neud i i i godi ymwybyddiaeth am y sgil effeithia' 'na ac am fat shaming yn gyffredinol rili? Ie ma'n anodd gyda yym sor' of sôn amdano fe gyda plant achos wedyn ma' fe'n neud plant yn ymwybodol ohono fe, sy'n potentially wneud yn, yn fwy tebygol bod y plant na wedyn yn mynd i fynd i wneud e i rhywun arall, achos bod nhw'n gwybod bod e'n mynd i frifo rhywun a upset o rhywun. Um, ond wedyn ar y llaw arall, bydde fe siwr o fod yn well i'r plentyn sy'n derbyn yr fat training um, i bod taw jyst 'na beth yw e a rhan fwya o'r amser ma' fe'n rhyw fath o yym insecurity sy gyda'r person arall. So ma'n anodd gyda hwnna. Yym fi fi ddim fi ddim actually siŵr be' be' bydden ni'n neud am am fat shaming yym fi'n gweld lot bobl ar Instagram yn fel name and shame so newn nhw jyst posto be' ma' nhw 'di ca'l i anfon. Yym fi ie fi fi actually fel bach in two minds am hwnna. Um, achos ar un llaw, fi'n meddwl bod e'n rili really bwysig bod pobl yn cael eu dangos lan. Um, achos mae'n bwysig i bobl eraill sylweddoli bod hwnna yn digwydd i bobl a bod pobl yn derbyn yr holl abws yma wrth lot o'r amser pobl hollol diethyr a lot o'r amser po fel pobl maen nhw'n nabod neu pobl maen nhw'n nabod sy'n esgus bod yn rhywun arall. Um, ond ar y llaw arall fi ddim yn meddwl bod e actually'n mynd i stopio unrhyw beth wrth jyst alw rhywun mas am wneud, um, am wneud e, achos maen nhw'n probably'n eitha tebygol o jyst cario ymlaen wneud e. So, sta fi ddim yr ateb perffaith i hwnna, mewn ffordd. Yn aml iawn mewn sefyllfaoedd yma, does na ateb um, hollol pendant na goes. Ond dwi'n cofio um, pan ddoth Jessie Nelson efo'i yym rhaglen ddogfen hi allan am s- wel seiberbwlio oedd o'n fwy na'm byd ond i phwysau hi oedd yn cael ei dargedu fwyaf mewn gwirionedd ar y cyfryngau yeah. ac dwi cofio o am, yn y cyfnod yna oedd yna gymaint o siarad ar y cyfryngau amdano fo ac oedd o'n beth braf i weld mewn ffordd achos i dwi 'di dwi 'di dderbyn o'n hun bo' rhywun 'di gneud fi deimlo'n yy annifyr am yy am 'y nghorff i neu neu fi deimlo'n anghyffyrddus yn 'y nghorff fy hun 'lly. Odd o'n braf gweld bo' pobol unai'n cymryd diddordab unai'n codi 'u lleisia' ag yn siarad am eu profiada' n'w neu bod o yn... oedd o'n... oedd o bron yn bwnc llosg o amgylch yy yr amser yna. Dwi'm yn gwybod os 'di o 'di mynd lawr ers hynny, dwi'm yn gwybod os 'sa chdi'n... 'sa chdi'n meddwl hynny, ond ella fysa... dwi'm yn gwybod. Ma'... Fel fel ti ddeud does na'm ateb pendant dwi'm yn meddwl, ond ma' 'na gymaint o betha 'sa ni'n gallu neud, ond dwi'n meddwl bod o'n mynd i gymryd amser hir i i i ga'l canlyniad dwi'n meddwl sy reit gadarnhaol... Ie. ...i bobol. Yym.
Definitely. Fi'n me'wl... Ie. ...gyda yym Jessie Nelson odd hi yym odd hi yn Little Mix o'n nw'n rili fawr as in o'dd band yn fawr enwog yym yn y cyfnod pan odd y stwff fel fat shaming a yym oedd e'n, oedd e'n rili uchel, fel oedd e'n, oedd lot ohono fe, achos oedd e fel sort of cyfryngau cymdeithasol kind of newydd ddechrau. Um, so oedd e'n dechrau sort of y cyfnod le o ti'n gallu just anfon neges yn syth at y person anwag ma, which beth ti beth wedi gallu gwneud o blaen. Um, so me oedd hi'n, oedd hi'n, ie, oedd hi'n, oedd hi'n really anffodus gyda hwnna, a fi'n meddwl, Yym, oedd gymint o jyst cymharu hi gyda'r yy tair arall, a o'n nhw yym ie o'n nhw jyst yn amlwg o'n nhw jyst yn llai na hi, so hi 'di bod gyda grŵp o ferched yr un maint â hi neu'n fwy na hi fi'n siŵr bydde hi 'di cael loads llai o fat shaming sy'n sy'n rili drist achos oedd e jyst i wneud gyda'r ffaith bod hi gyda merched oedd yn llai na hi, wel.
A dwi'n meddwl yn darllen dwi 'di darllen llawer fawr iawn i'r genod yn gyffredinol ond doedd Jade Thirlwall ei hun 'di bod yn anorexic a dwi'm yn dwi'm yn gwbo os oedd hynny'n sgil bwlio. Dwi'm yn gwbo os odd o'n sgil bwlio am ei chorffi fel oedd o gynt dwi 'di clwad bod yym hil i neud efo fo ffaith bod 'i'n yym bo' bod 'i'n hannar Arabic yym ond m- mi oedd o'n drist achos oedd 'i mae'n mae'n hogan mor dlws fel ma' hi, colur, ddim colur, fel oedd hi yeah. pan cychwynnodd i X Factor fel mae hi wwan, a mae o mor drist hefyd yn gwybod yn sgil i rhaglen i faint o bobl wedi siarad allan, a dwi'n mynd, dwi wedi bod trwy hyn, dwi wedi bod yn dioddau iselder, dwi wedi bod yn hunanladdol, dwi wedi yeah. hyn i gyd. Um, Odd o'n odd o'n braf i weld ond odd o'n drist ar un pryd odd o'n odd o'n chwerwfelus bron dwi'n meddwl achos... Ie. ...oddan ni'n teimlo bod 'yn lleisia' ni'n ca'l 'yn clwad yn yr ystyr yna yym dwi gwbod odd o'n canolbwyntio ar yym y cyfrynga' ond oedd o'n ia odd o'n drist ia chwerwfelus oedd o achos odd 'yn lleisia' ni'n ca'l 'yn clwad ac oedd y mater yn ca'l 'i godi ac yn ca'l 'i drafod ond eto Dwi'n meddwl hefyd ers iddo fo ddod allan er bo' fi dal yn clwad am pobol yn diodda' o'r camdriniaeth 'na ma'n drist i fi yn gwbod bod o'n mynd i gymyd cymaint mwy o amser i ni ddod drosto fo neu i i bobol wella neu i yym newid 'u ffor nhw o feddwl dwi'n meddwl. Um, Dwi'n meddwl oedd yn just gyda'r um, documentary na hefyd yw faint ti'n lli gweld, physically gweld faint mae wedi effeithio hi, a faint o, o waith mae hi wedi cael di wneud uh, fel bron pioli achos yr holl um, yeah, abuse nath i gael. Um, a mae'n ma, rili really dangos yn y documentary pa mor just, just faint mae di effeithio bywyd hi i gyd completely. Mae, mae bywyd hi'n hollol wahanol achos, achos negeseuon mae pobl di, di anfon i hi. Fel, mae fe'n ma fe really drist. Hefyd, o'n eisiau mynd i ychwanegu sydyn cyn fi symud i'r cwestiwn nisa. Um, da wedi codi bod pobl diarth yn gwneud yn gyrru negeseuon um, sy'n gwneud i rywun deimlo cwilydd neu um, gwneud iddyn nhw deimlo'n ofnad- yn ddrwg am eu corff nhw. Faint o effaith mae rhywun diarth yn gallu cael? Mae, mae rhyfedd meddwl rhywun, dwi, rhywun sy'n ni eich rioed i gyfarfod yn gallu gwneud sylw fela a swn ni eich yn teimlo fela. Ond, me, ond sa fo'n anodd meddwl wedyn sydd effaith sydd effaith swn i'n gael wedyn gan rhywun dwi'n abod yn barod neu dwi'n dwi'n Ie. nabod o dda odd o jyst yn wbath odd yn haro fi tra oddach chdi ddeud o o'n i'n me'wl o dwi 'di ca'l o gan bobol dwi'n nabod dwi 'di ffrind wel dwi'n Ie. ga'l ffrindia pobol sy ella ddim yn ffrindia dwi 'di ga'l o w- dwi ga'l sawl gwaith a nai'm enwi neb 'lly ond Ie. o i i dderbyn pob- g- swn dwi'm yn gwbo sut swn i'n teimlo swn i dderbyn o gan rhywun diarth swn i 'di ca'l 'yn effeithio fwy llai neu hafal, mae'n anodd yeah. meddwl. Ie, yeah, mae'n yno, fi ddim, sa'n siŵr, so fi'n meddwl, ie, yeah, fi'n fi dychmygu bydde fe'n effeithio fi llai, ond fi ddim actually'n siŵr iawn, fi ddim wedi cael ers rwy'n fi ddim yn nabod. I'n wyneb, anyway. um, felly, oeddech chdi sôn am dy gyfri Instagram di, a mae dy mhm. gynnyrch di hefyd, ti'n bu positifrwydd am y corff a o dwi wrth fy modd efo dy gyfri di dwi'n weld o a ma' rhoi gwên ar 'y ngwynab i a dwi'n meddwl ma' rhywun ac yn neis gweld o'n trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd dwi meddwl odd o'n nei- ma'n neis gweld dy gyfri di a ti mor bositif a ti'n ddoniol ar yr un pryd a ti'n ti'n fel sausage sy ray of sunshine dwi weld ar Instagram bob hyn a hyn a mae'n lyfli. Stop.
You make my head swell. um, wyt ti'n dderbyn llawer o negeseuon cadarnhaol gan bobl ar ôl nhw weld y gyfrif di? Um, to be, fi, fi yn actually, fi'n cael, fi cael loads o gared ar Instagram a fe'n

achos bod fi wedi rhoi post lan. A o'n i fel, o'n i, o'n i wedi plan o gwisgo swim y costiwm, ond wedyn nes i weld postio gwisgo bikini. So mae fel just gweld stuff fel a gweld bod y pethau fi'n postio yn actually helpu rhywun. Tod fel, it just, hyn oed fel un person, un neu ddau. Ta fel, um, mae fe'n, ma fe dimlad mor lush a fi byth yn gallu derbyn fel, I, I can never have too many o'r negeseuon na, fi'n lyfo derbyn nhw loads. Ie, ydy hwnna wedi dy wthio di i roi mwy o gynnwys ar Instagram, ti'n teimlo? Definitely, ie, yeah, ydy definitely. Um, Mae'r un ei fi'n lot yn fwy fel cyfforddus i wneud na. Um, a, a lot, yeah, lot yn fwy hyderus yn nghorff fy hun. Um, er taw, sa'n meddwl taw gweld corff fi yw'r yw, yw beth sy'n helpu pobl mas, ond just gweld rhywun yn bod mor gyfforddus yn croen ei hunain, fi'n meddwl taw 'na beth sy'n helpu pobl a wedyn maen nhw'n gallu gweld bits bach o um, cyrff nhw yn, yn corff, ta fel maen nhw'n gallu gweld, o oh, mae dy fi stretch marks neu ta fel mae dy fi um, cellulite neu beth bynnag, neu beth bynnag yw e. Um, Ie, ie, mae definitely yn neud fi postio lot mwy o stwff fel 'a. Ie, a beth dwi'n hoffi ydi faint faint o'r gwir ti'n ti roi allan achos ti'n ti gant y cant gwir does na'm ti'n gwybod, ti'n mynd, mae gen ti gyda dy dy wyneb naturiol di, dy wallt di fel mae o lle bynnag ma' a dy gorff di a hefyd yym ti'n gwybod, mae mae o jyst yn rhoi y neges clir yna. Mae cyrff yn dod ym mhob siâp. mewn unrhyw ffordd, a be bynnag sgynnoch chi, os da chi'n gyffyrddus o fo, aroswch yn gyffyrddus o fo, dim ots be mae'n yeah. gwneud, be mae cymdeithas neu be mae'n disgwyliadau cymdeithas, mae yna rhai pobl sydd dal yn byw yn y ganrif ddwytha chydig bach ac yn disgwyl mm. staff perffaith, fatha corset, a da ni'n meddwl, a ti'n yeah. A ti jyst yn... Ma'n ma'n neis gweld o achos dwi'n sawl gwaith a dwi 'di edrych a- ar fy nghorff i'n edrych a dwi me'wl oh gosh dwi'n dydw i'm i fod fel 'ma neu beth bynnag neu t- ti'n gw'o' be' bynnag ond dwi'n gweld cyfrifon fatha dy un di a dwi'n meddwl wel na ma' nghorff i fel 'ma a dwi'n gyffyrddus efo fo a dylswn i drio peidio teimlo yn anghyffyrddus neu teimlo cwilydd bo' gen i Bo' fi ella yn pwyso chydig fach mwy 'wan i gymharu efo be' o'n i chydig fisoedd yn ôl. Ti'n gwbo' be' sgen i me'wl Ie. fatha dwi'n ma'n hunan hyder i efo nghorff i fyny ag i lawr ma' fatha roler coaster Ie. dwi ddim yn gwbo pryd Mae'n pawb ddo, ma' mae'n fi yn, fel ma' hwnna'n com- hollol normal, a ti ti byth myn' i ddeffro lan bob bore a meddwl bo' ti'n eych yn fabulous bob dydd. It's never gonna happen. Ti myn' i ga'l diwrnode le ti'n teimlo ddim ond neis am cam, fel mae fe'n rollercoaster, ti jyst goffod trio neu yn siŵr bod ti'n cael mwy o'r dyddiau da na'r dyddiau gwael. Hwna yw'r trio, trio ba, um, newid y balance, basically, fi'n meddwl yw'r peth pwysig.
Ti roed di dderbyn neu fysa chdi'n basio i rywun sy'n cael traffaeth i garu y corff nhw, lle bod ni wedi cyffordd ar hwn ychydig bach, bach. Ond does na gyngor ti wedi dderbyn neu cyngor penodol sy'ch chdi'n rhoi i rywun? Um,
Wel, un peth fi wedi darllen, which fi'n eitha hoffi, yw um, bob tro ti'n teimlo yn ein meddwl rhywbeth rili really negyddol am dy gorff, um, yw i just ffigro mas pwy sy'n actually elwa, pwy sy'n neud yr arian mas o ti'n cael y meddylfryd na. A mae fel arfer yn just rhyw hen ddyn gwyn billionaire probably Jeff Bezos. Ta fel, ti jyst yeah. bod meddwl pwy sydd, pwy sydd i rhoi'r thoughts na yn dy ben i wneud arian mas o fe. Fi'n meddwl bod hwnna'n ffordd eitha da fel amdano fe. Um, a cynnig yr um, cyngor arall bydde fi'n rhoi, um, fi'n eitha hoffi rhoi yw i gymryd noethluniau um, yn be bynnag ti'n teimlo'n gyfforddus yno. Os ti'n teimlo, just cymryd lluniau o dy gorff, os, os yw hwnna mewn pyjamas neu mewn ynddo neu'n hollol naeth, be bynnag yw e, um, y mwyaf o luniau ti'n tynnu o dy gorff, um, y lleia kind of ofne wyt ti, a ti'n troi e mewn i sort of fel darn o gelf, which ti yn debygol o potentially ddim hoffi am y cwpl o rai cyntaf, mae fe'n it, mae fe'n snowballo a wedyn ti eventually wneud a joy at hynny'r lluniau. Mae'n really empowering. So ie, yeah, bydde fi'n gweud hwnna. Ie, na i ddechrau trio hwnna, ni yn o'n. Ie, honestly, fel pobl wastad surprised pa mor effeithiol yw e. Um, mae fe'n really helpu.
A wbeth arall, o'n i wedi darllen, o'n i'n meddwl am y cwestiwn yma, oedd um, i yy ma' pobol sy'n gneud dillad yn aml iawn gei di os ti maint deg neu deuddag os gei di ella nei di gymryd gafal ar un dillledyn sy'n ddeuddag neu deg neu be' bynnag a nei di ga'l yr un dillledyn yr un maint ond bod o'n ffitio'n wahanol weithia'. Hmm. Ma'n digwydd yn amal a yym be' swn i'n be' swn i'n ddeud wrth rywun ydi gwneu- os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth am eich corff chi, gwnewch o achos bod chi eisiau, dim achos bod pobl wedi gwneud chi deimlo rhyw ffordd penodol. A dyna sy'n... Ie. ...dyna sy wastad yn chwalu 'mhen i am y peth mewn ffordd ydi 'dan ni'n 'dan ni'n siarad am 'yn teimlada ni fatha rhei ni 'di nhw ond eto 'dan ni'n teimlo cywilydd achos bo' rywun 'di gneud i ni deimlo... Ie. ...cywilydd. Felly yym os dach chi yn trio dy lludyn a 'di o'm yn ffitio peidiwch â phoeni yym a hefyd ma' ma' ma' ma'n ddigon hawdd i ddeud y dy lludyn sy'n rhy fach dim fi sy'n rhy fawr math o beth. Ie. Yym.

i gyd, a maen nhw gyd yn status hollol gwahanol, a mae pob un o'n nhw'n uh, yr un, yr un, mae pob un o'n nhw'n size 12 neu bynnag yw e. Um, a mae ma honestly fel inches o wahaniaeth yn pob un o'n nhw, mae jyst yn dangos bod dim pob peth mynd i ffit o ti yr un, yr un peth. Mae hyd yn oed fel yr un shops, yr un size, wnaeth un ffit o a wnaeth un ddim. Mae ma ddim hyd yn oed yn gwahanu o pob siop i'r llall, mae gallu bod yn yr un brand. Ie, sa, sa ddim cysondeb bob tro, a mae hynny'n oce, okay. ac i unrhyw un sy'n gwylio sy'n nabod rhywun sy'n derbyn cymdriniaeth am eu cyrffno, deudwch wrthyn nhw bod nhw'n edrych yn fabulous fel maen nhw, yeah. a sam angen newid, achos mewn, mewn bywyd mewn gwirionedd, da ni gyd yn bywy, da ni gyd yn byw bywydau prin, a da ni ddim eisiau gwastraffu'r amser prin sgynna ni yma yn poeni am y ffordd da ni edrych, os da chi eisiau gwisgo colir, gwisgwch golir, os da chi'n eisiau, da yeah. chi'n eisiau, da chi eisiau gwisgo bikinis, diolch yn ots am, um, am eich coesau chi neu'ch canol chi, yeah. gwisgwch bikini. Os da chi eisiau gwisgo siwt nofio yn hytrach, gwisgwch siwt nofio. Ie. A sim isio poeni am be' ma' neb yn ddeud. Weithia' ma' pobol yn 'i neud o achos bo' nw'n ansicir eu hunan a ma' nw'n ma' nw'n weithia' ma' rhei pobol yn teimlo'n well wrth neud i rywun deimlo'n ddrwg. Ac yeah. mewn gwirionadd dim bo' fi'n siŵr bod yn annifyr ond dim problem nhw ydi hynny. A mae'n rhywbeth ma' nhw angen um, sortio. A mae probably ddim actually yn neud nhw dim ond well. Mae ma' nhw'n meddwl bod e'n mynd i, a neitha ddim, probably. Mae ma ddim, ma byth yn neud ti dim ond well i fod yn, i fod yn gas i rhywun arall, it doesn't work, falle bod ti'n meddwl bod e'n mynd i ond neitha beth. Ie, yeah, yn union. Ac os da chi yn cyrraedd pwynt lle da chi'n teimlo'n isel, peidiwch â bod ofyn gofyn am help, swn i ddweud os ydi o gan ffrind, gan deulu, os da chi eisiau siarad efo anifiliad, dwi ddweud wrth bobl, siarada fod y gas, siarada fod y gi, maen nhw'n ma nhw cwmni gwych, a maen nhw'n siarad, um, grandawyr gwych, a da ni'n gwybod beth maen nhw'n ddweud, lle. Ond, neu os da chi eisiau help proffesiynol, m- mae yna lefydd ar gael i fynd, a dydych chi ddim, da chi, da chi ddim yn wan am um, deimlo fel ydych chi, ac os da chi'n teimlo'n drist am eich pwysau chi, peidiwch â phoeni. Dwi wedi gweld, ers, dwi wedi gweld ers y cyfnod clo, ers Covid, mae pobl wedi rhoi allan bod nhw ella pwyso ychydig mwy. Mae yna rhai pobl sy'n gwneud rhywbeth amdan y peth sy'n ddigon teg ac ella na dyna be maen nhw'n teimlo maen nhw eisiau gwneud ond mae yna rhai pobl eraill sydd wedi mynd dwi'n pwyso mwy na dwi wedi gwneud mewn dwy flynedd ond dwi'n gyffyrddus yn yng nghorff a dyna sy'n bwysig. A dyna yeah, di... Fi dwi yn un o'n nhw. Syml, ie.
Yeah, dwi di, dwi di ennill pwysau, a eich bod fi un mae'n tu fwy o'n byd i'r och. Os yeah, dwi'n gyffyrddus, dwi'n gyffyrddus. A 'sa neb yn mynd i neu' fi deimlo'n wahanol. Wel mi gawn nw drio beth bynnag. Ond dyna 'di'r dyna 'di'r neges gan y ddwy yna ni i pawb sy'n gwylio ydi yym peidiwch â yym teimlo cwilydd am 'ych cyrff chi. Byddwch yn hapus fel ydach chi ag yym ia dyna di'n sgwrs ni am fat shaming ac i bobl sy'n gwneud o stopiwch. Ie, just ac, stopio. Um, Ie, yeah, stopiwch plis. Sa'n uh, i bawb. Ie, yeah, felly um, diolch yn fawr i chi gyd am wylio.